Mana, bizler endi kelgen soñ boş qoldan kelmedik, piteler ketirdik, ştob siziñ sofrañız. Sağ oluñız. Sofrañız daima er peredaçada bereketlik körsin. Sağ oluñız. Sağ oluñız.
Mana, bu da tatlı yemekten Kakava hanesinde pişirilgen tort.
Bu Ervin oğlum ve partnörları sizge bahşış ettiler. Bu yemek sizge em faydalı, em tatlı. Çoq sağolunız. Bu spektortnı sevemiz. Nasılsınız Ferat ağa? Allağa şükür, mına siziñ peredaçağa tüşken soñ böyle şeñ, böyle külgili, dülber qızçıqlarnıñ arasına tüşken soñ bek güzel olam. Sağolunız.
Bizde musafirlerge de tuzre qave pişireyler. Maşallah, bizde musafirlikke kelgen soñ qave içmey bek sevemiz. Beriñiz, men yardım eteyim. Siz künde qaç kere içesiz qave? Evel zaman musafirlikke barğanda, er sefer sofranı açqanda qave içeler. Mına, musafirlikke barğanda kiçkene filcançıqtan on kere barsam, on kere içem, bir kere barsam, bir kere içem.
Gelniz, pişireyik. Pişireyik.
Bizde de filcanlar bar, köresiz. O, maşallah, siziñ filcanlar. Qaviy soylar eken bizde.
Alâ da degermen qullanasızmı evde?
Bilesizmi aytayım sizge, bu men ayttım başından, Takava hanesinde pişirilgen tort meselesi. Anda elektriçeskiy, şimdi savremennoy vaqıtte elektriçeskiy degermenler, bizler bek vaqıtımız az ola, işnen oğraşamız. Basasıñ knopkasın, daqqada oje qaveñ azır ola. Ferat ağa, siz nenen oğraşasıñız? Siz çalıcı, ğaliba?
Bir vaqıtleri em çaldım, em müdirlik ettim. Şimdi torunıma baqam. Kiçkene torunçığım peyda boldı, adı Niyal. Yırlasam, oña yırlayım, çalsam, oña çalam. Maşallah, hayırlı olsun! Sağ ol, qızım, sağ ol, sağ ol. Alla sağlıqlarıñıznı bersin. Siz bugün çalğı aletiñiz ketirdiñizmi? Kemanem, o da degermenge oşap, savremenniy, evel Kemanem, eski kemanem Qırımda qaldı. Bu da elektriçeskiy kemane, knopkasını bassañ, özü çala. Belki qave pişkende beraber çalıp yırlayıq?
Nasıl isteysiz, mümkün, em yırlamağa qave nezeti de olur. Öyle olsa, em başta qaveni qoyayıq. Qoy.
Siz qaviy qave sevezmi ya da yumşaq? Qaviy qave sevem balam. Ne içün? Qannı oynata diyler. Bizni endi vaqıtı kelgende tekaran çıqtırtmek kerek özümüzni. Onıñ içün qaviy qave içem. Öyle olsa men çoq hoştum. A men ayt yetiştiremedim, sen oje qoşıp nezetli pişiresiñ galiba anda. Aysa men kemaniyen ketireyim de, qavi pişkence sıra sıra cezveler degen türküsin yırlayıq, halqımız episi sever şu türküni. O, sizde zemaneviy kemane? Degermenge oşap, bu da da bu elektriçeskiy zemaneviy kemane. Kelimiz başlayıq? Başlayıq.

Sağ oluñız.
Ferat ağa, siz şimdi handa yaşaysıñız? Evel zaman Özbekistanda yaşağanda, Özbekistan merkezinde, Taşkentte yaşay edim. Ondan soñ Qırım'a köçtik, Kezlev şeerine. Pek begenem, bugünge de deñiz çetinde. Amma yaşayış öyle çevirildi, kene merkezge, amma Özbekistan tügül, Ukraina memleketine, Kiyev degen şeerde yaşayım şimdi. Qaç yıldan berli? Endi mına bugünge baqqanda bir yarım yıl boldı köçkenime mında. Qırımnı sağındıñızmı? Qırım.
Unutmaq olmaz, sağınmaq olur. Er kün aqılımda Qırım. Buyurıñız Qırım qavesine. Sağ oluñız, qızlar. Qırım qavesi körünişi de bek dülber, nezeti de, Alla qısmet etse, bek nezetlidir. Şimdi kemanem qoyayım. Sağ oluñız. Ya Qırımdan tamırlarıñız qaydan?
Qırımda men tamırlar içün laf etkende, çoqusıler küle, bizler endi Özbekistanğa köçken soñ epimiz qırımlı mitiys boldıq, babam Bağçasaraylı, anam Balaklavalı, Uzuncu köyünden, babam şeerniñ özünden edi, Bağçasarayniñ. Buyurıñız havege. Sağ oluñız, sağ oluñız. Oy, maşalla, maşalla qızlarğa böyle yaş bolıp böyle nezetli qaveçikler pişiresiz. Alla sağlıçıqlarıñıznı bersin. Sağ oluñ.
Er kün pişirip ögrendik. Ey, sizniñ perdaçañızda çoq musafirler bola, ağnağanlar nezetin, qaveniñ nezetinde. Maşalla, maşalla, ne aytayım sizge, maşalla. Sağ olunız. Ferat ağa, bugün ne pişirecekmiz? Alla qısmet etse, bizler Özbekistanda yaşağanda, özbeklerniñ bek nezetli. Aşları bola, olarnıñ sırasında dımlama degen bir yemek aşı bar. Çoqusı onı qoyu etinen pişirile, qartop, anda çoq şeyler qoşula. Amma bizim tilde endi çoqusı dımlama deyler. Onıñ içün bizim halqqa nezzetli aşlar bizim halqta da çoq qala. Ana, çaresini tapsaq, onı pişirecemiz. Yani, bu bizim yemegimiz degilmi? Bizler Özbekistanda yaşağan soñ, çoq olarnı yemekleri, nezetli yemekleri bizim halqımıznı arasında da qalğan. No, bizim halqta da boña oşağan bir yemek bar, adı bastırmadır. Tek arançıq başqaca azırlene. Nezetni körgende yemegin tikaran oşap kele bizim yemekke. Onıñ içün bu aş da bizim sırada uzbek plovına oşap, bu da bizim sırada qalğan bir yemektir. Öyle olsa, başlayıq, men filcanlarnı ciştirayım. Ciştir, qızım, ciştir, Alla sağ olsun. Nasıl mahsullarnı qullanacaqmız?
Birinciden, bizge Qoy etçigi, mına, qoy etçigi bar, soğan, sarımsaq, pomidor, buber, qartop, taraqat da bar eken. Öyle olsa, başlayıq. Men ne yapayım? A, maña birinciden pıçaçıq. Nasıl pıçaqlar bar bizde, baqayım. Yo, bu kiçkene soyçığı, bu maña kelişmez. Mına bu soyçuğı maña kelişir. Men etnen oğraşayım, siz soğan temizleñiz, soğançıqlar. Ma, Meryem, sen de temizle. Sağ ol.
Ferat ağa, siz handa oqudıñız? Men balalıqtan muzıkağa, muzikalnıy mektepte oqup başladım. Birinci. Çinaz rayonında birinci mektepke, ondan soñ Yangiyül şeerine muzikalnıy şkola, mektepke keçtim. Anda muzıka mektebini bitirdim. Ondan soñ muzikalnıy uçilişçe bar edi Begavat şeerinde. Bizim tatar balaları çoq oquy edi anda. Meni yana musafir ettiler, begendim, ocalar yahşı bar edi. Soñ sekseninci yılları Begovatta muzikalnıy uçilişeye kirip, kemane klasınen bitirdim. Ondan soñ seksen altıncı yılı Haytarma ansambline kemaneci kerek edi. Taşkentte meni çağırdılar, diñlediler ve işke aldılar. Doqsan birinci yılğaça beş kemaneci olıp, Taşkentte Haytarma ansamblinde çalışıp keldim. Men top ağlamağa başladım. Ne içün?
Sorandan.
Belki ağlamaq içün bir şey yapmaq kerek? Ey, bir şey yapmaq kerekmey, balam, bu köz yaşın, soğan köz yaşından hastalıqlar yapışmay. Kak raz şındaki vaqitte pandemiya hastalığı bar, tiymez sizlerge, qasevet etmeñiz, ağlayveriñiz, ağlayveriñiz soğan temizlep. Ya soğan nasıl keseyim indi, Ferda? Sen abuçıkın ciştir abyanı taşla, ortadan böl abile i tilim-tilim ince doğra, yavaştan, qolçıqlarıñız zarar ketirmesin.
Ferat ağa, ya ne içün kemane aletini seçtiñiz? Oy, balam, onı tarihı bek çuqurda, uzun. Men o vaqıtte dört yaşına bala edim. Kiçkene bile televizorlar bar edi. Babam, rametli, muzıka mektebinde zavuç olıp çalışa edi. Arttan kelse, men bir özüm evde oturıp, simfonistskiy kontsert baqa ekenim. Bir kemaneci adam oyunda aqılıma keldi, men ondan körgen soñ, Oystrx degen znamenitiy bir kemaneci adam bar edi. Dört yaşındamı?
O vaqıtte balam bek şeñ programmalar az edi, tek aran kontsertler, şeyler bolsa, epimiz baqa edik. No, o zaman arttan babam kelip, Menden soradı, Bir şeyler begenesiñ, balam? E, begenem, bar, körset, dedi. Televizorlar tepede tura edi. Taburetkanı qoyıp, üstüne minip, kemaneni körsettim. İsteysiñ, saña alıp bereyim, dedi. Alıp ber, baba, dedim. Yarım saat keçmesten, tsentrgen barıp, babam maña kemane ketirdi. Anavletip kemane meñ qoluma tüşti. Ögrenip yavaş-yavaş kettim. Ondan soñ yedi yaşına kelgen soñ muzıka mektebine berdiler. Ana soñ bugüngi künge kelip çıqtıq, Alla qısmet etse. Ocalarıñıznı hatırlaysızmı? Meraqlısı şunda ki, qızım, bütün ocalarımı, birinci ocalarımdan başlap soñunaca Epsileriniñ adları aqılımda qaldı, men olarnı unutmadım. Mektepte oquğan balalarnıñ çoqusını aldıramayım, amma ocalarımı unutmadım. Birinci Valeriy Fedorıç edi ocam, üçünci klasqaca o meni alıp bardı. Soñ qırımtatar adamı. Kelgen edi Yangül mektepine, men köçkende, Kazim Abduraşitoviç. O meni eki yıl oquttı, pek begene edim onı ocalıq etkenine. Soñ o da Haytarma ansamblne bediy rehber olıp ketti bizni mektepten. Men qasevetke uruldım. Ondan soñ pek çoq ocalar bar edi, olar iz qaldırmadılar meni yaşayışımda, olar aqılımda da yoq. Soñuna Larisa Sergeyevna degen oca bar edi. Eki yıl onda oqup, onı bitirdim. Onda bitirdim. Soñ muzıkalnıy mektepke, e, uçilişşe tüşken soñ, Ayşe Yusupovna Aydinova, Qırımda ağası kulturnıy tsentrniñ ağası tügül, e, Ya dayısı, ya emcesi. Soeşte Aidinov Ridvan ağa kulturnıy tsentrni alıp bara edi ukrain vaqtında, şimdi ocalıq ete, muzikalnıy uçilişede. Şu Ayşe Yusupovnada oqudım, onda da bitirdim. Qorantada qaç bala ediñiz? Şimdi balam, mına men etni azırledim, ber men saña soğançıqnı yardım eteyim de, a to sen ağlay-ağlay aşımıznı bek tuzlu yapacaqsıñ, ğaliba. Qorantada üç oğlan edik. Men ortancı, büyük ağam adı Mansur, soñ men kite edim, i kiçik qadam Cafer. Üç oğlan. Episi çalğıcı boldı. Ağam akkordeon bitirdi, qadam fortopiano bitirdi. Soğanlarını kestik, indi ne yapayıq? Vay, bizim tava qızdım. Ya bizge tek arançıq yağ da kerek, yağımız barım? Ay, maşallah, maşallah. Maşallah, yağımız da bar eken, mına qoyayıq yağımızın, qızsın yavaş-yavaş.
Sizin ömür arqadaşıñız yırcı ğaliba? Ey, doğru, menim ömür arqardaşım Gülsüm Tamaq konservatoriya bitirdi. O da. Ansamblge kelip, biz anda körüşip tanıştıq. Bir yıl beraber çalışıp, hayatımıznı beraber keçirmege qarara keldik. Bugünge bugün beraber yaşaymız. İndi ne yapaymız, yağımız qızar. Qızam, közyaşlar toqtadım. Ana, ne vaqıt ki çırıldağanda aytırsıñ maña, yahşımı? Sararıp başlanda aytırsıñ, biz etimizni azırlayrıq. Haytarma ansamblinde ne yaptıñız? Men başından aytqan edim, seksen altıncı yılından doqsan birinci yılınaca kemaneci olıp çalışıp keldim. Soñ işten çıqmaq kerek edi, bir üç yıl men çalışmadım. Doqsan üçünci yılları meni o vaqıtte, Qorantanı baqmaq kerek edi, ağır zaman edi. Epimiz çapqalay edik, bir işler becerey edik. Endi rametli boldı Remziye Bakal, halq artisti, Tacikistan. Meni körip qalğan soñ, Balam, kel, men seni direktor yapayım ansamblde, o qadar tırışasıñ, maña, saña oşağan bir tırışqan bala, yaş oğlan kerek. Men o vaqıtte, Yo, Remzi apte, napayım şu, men direktorlıkke, oña da, o da bir zenaat, oña oqumaq kerek, bir şey. Episi ögrenip ketken bizim halqta, sen de ögrenip ketersiñ, dep, doqsan dörtünci yılı aqalımda on ekinci aprel ofitsialno mına men ansambl qaytarmanıñ müdiri bolıp çalışıp keldim. Bugünge bugün yirmi beş yıl direktorlık ettim. Tım Kiyevke köçmegence mına sırasında böyle oldı. Ansamblnen beraber ne vaqıt Qırımğa köçip keldiñiz? Onı tarihı de bir yeri bar. Men ansamblnen beraber o vaqıt tek köçmedim. Ne içün? Men işten çıqqan edim. Amma Gülsüm arqardaşım ansamblde o vaqıtte çalışa edi. Beraber yaşağan soñ, kiçkene bir oğlançıq peyda boldı yaşayışqa. Oña adını qoydıq Ervin. Ana, Gülsüm dekrette edi, doqsan üçünci yılğaca o, oturmaq kerek edi balanen. Vaqtı kelgen soñ, işke çıqmaq kerek edi, ana, doqsan üçte işke çıqtı. Ondan soñ onı artından maña da direktorlıqnı teklif ettiler. Ana, ölem ana, men kene Qırımda ansamblge qaytıp keldim. Ne yapamız?
Başlayıq yavaş-yavaş azirlemege aşımıznı.
Siziñ eñ sevgili qaytarma nedir? Meni sevgen haytarmam, er haytarman bek çoq sevem. Ama men şunda bekim soz çıqar, neçün öyle ad qoydılar o haytarmağa, men onı aytalmam. Bizim halqta Boyka degen haytarması bar. Mına bu haytarmanı men er sefer eşitkende oynaycağım kele. Mına bazardan keçiyim, mına çalğanı eşiteyim, aylanam, oynaycağım kele. Ana o qadar men şu qaytarmanı sıradan tey qarançıq çetke. Em Bağçasaray qaytarmasını sevem, Kezlev. Bizde er bir qaytarmanı çalıp başlağanda Qırım tatarı olsun ayaqları qıbırdap başlay, oynayca kele. Onıñ içün o qadar dülber avalarımız bar bizim. Ferat ağa, bekim etni qarıştırayım? Al, anav taya çıqıp ne balam, davay, birer-birer çevir. Çevrili uyangan. Men ne yapayım?
Sen al abo eki buberçikni de, mana bu ortalarını abile basıp, temizle işçikni bir yana çıqar. Mana men saña bir danesini körseteyim, abile qoyarsıñ. Mana bıçıqnı al, yasa sen o bilen. Biber de qoşacaqmız?
Biber aşqa bek nezetli özüniñ yeri bar, onı qoşmaq kerek.
Ferat ağa, ya şimdi nenen oğraşasız, qanda çalışasunız? Men şimdi pek çoq işke uğrılmayım, balam endi vaqıt kelgendir. Oğlum aytqannayin, Babam, sen çoq çalıştıñ, tekaran raatlan, degen soñ, evde torunçığımız bar. Pek öyle neme bolsa, pek çoq vaqtımıznı ala. Eñ şimdi, eñ çalışma vaqtımız şu torunçığımıznı körip, sevip, Biberlerni temizledim. Ay, maşallah!
Şimdi biz mına Esmağa yahşı yañı taqtaçıq bereyik. Endi köz yaşı olmağan biberni bereyik. Men şimdi körseteyim, nasıl kesmek kerek. Mına ortadan bölesiñ avle. Soñ bir-bir şekline qoyasıñ. Mına böyle yarım santimetr bolsun keskende. Añladın da? Mına böyle, mına böyle doğra. Belki, havuç temizleyim? Ay, havuçnı, havuçnı da temizlemek kerek, vaqıt keliyatır, mümkün olsa. Sizde evde kim yemek pişire?
Evde ömür arqardaşım Gülsüm, o bek lezetli pişire. Men. Pek öyle avesim olsa, bayram etem, işte, bir kere ayda olsa azırlayım böyle lezetli yemekler. Eñ sevgeniniz yemek nedir? Eñ sevgen yemek, balalıqtan er bir balanı anasınıñ pişirgen yemekleri bek lezetli, aqılda qala. Mana yaqında men anam sağ da, Alla sağlık ömür bersin, Uzbekistanda şimdi telefonlar televizorlı, laf etmege mümkün bir birini körip, tanımaq içün çoq körmeseñ aqıldan çıqar bir biriñ de tanımasıñ. A şimdi öyle zaman mümkün laf etmege. Men deyim ana men Saña musafirlikke kelsem, meñ sevgen aşım pişirecesiñ. Vay, balam, saña bir qorarsçıq tutıp otıram, kel. Meñ eñ sevgen aşım tavuqlı köbete şorbasınen. Ana o, meni bugünge-bugün eñ, mına kelsem, soyula qoraz, taze qorazdan pişirile köbete, ana o yemek eñ bugün meñ sevgen aşım. Bu yemekni ne vaqıt pişireler, ne vaqıt aşaylar? Doğru söz berdiñ qızım. Bu yemeklerni sıcaq vaqıtte, yaz vaqıtte aş aylar çoqusı pişirile. Ne içün degende, adam aşağan soñ ağır aşqa kelişe, aşqazanı yahşı çalışmaq içün energiya olmaq kerek adamda. Qışta tekaran adam yuqusızlıqqa avurıla, yuqulıqta, onıñ içün yengilcaraq aşlar azırlıylar. Bu aşnı çoq Qısı qışta, yaz vaqtında odunda yapsañ, bek lezzetli bola, bek lezzetli. Bu yemek energiya beremi? Er bir yemek energiya bere, amma birsine bekimde vaqıt kelgen soñ zararı da bardır, no yaşlarğa energiya bere, bere, bere. Soğan vaqtı keldi qoymağa, soğançıqnı qoyayıq. Biz onı qavuracamız, tekrardan solıp sararğance. Soğan, bu yemekte özüniñ bir altın yeri bar. O, altın tüsün bere, em lezzetini de bere. Soğansız yemek olamı? Soğansız er bir yemek, soğan qoşmasañ da bola, biber qoşmasañ da bola, soñ o yemek olmay da, balam. Soğan qoşsañ, özüniñ lezzetli yeri bar soğanniñ. Aqrabalarıñız çoqmı?
Aqrabalar bek çoq, balam. Özbekistanda yaşağanda epmiz bir-birimizniñ yanımızda edik. Bir toplaşqanda yüz, yüz elli adam, soy-sop toplaşa edi. Şimdi işte dünya öyle çevirildi, Qırım'a köçken soñ körüşemiz. Toydan toyğa degen nayın bütün Qırım içine dağıttı soy-soplarını. Aqrabalar bek çoq, bek çoq soylarımız bar. Aha, maşşalla, maşşalla, qaştır, yanmasın soğançıqlar, yahşı qaştır, qorqma, bir yana qaçmaz o. Soğan öldi.
A, ölse, balam, davay, mana sen pek qoluñ kelişe soğan doğrama, o, soğan doğrağannayin ince, mına bile doğra mınavçıqnı. Ya. Tak, sen, saña ne iş bereyim, a, qızım? E, qartopçıqnı temizlersiñ, yavaştan mına bile tut, ömüriñde keliş, kerek olur, o, o, bek önemeli, mana, añladın be? Kelişmese, men saña yardım eterim, qasvet etme, day. Dımlamağa taze qartop kerekmi? E, taze qartop olsa, taze qartopnı qoymaq kerek. Olmasa, başqa qartop da kelişer. No, bunı özüniñ nezeti bar, taze qartopnıñ. Ferat ağa, neçün bu yemekne dımlama deyler? Bu, er bir şey qavrulıp bitken soñ, qartopnı qoyğan soñ, qapatalar on beş-yirmi daqqağa, Dımnana o. Tarta nezetini özüne qartıp. Ana onıñ artınan dımlama, dımnana, onıñ içün onıñ adını öyle qoydılar. Qartoplar da azır. Vay, maşşalla, bir qoluñ yengil, balam, bir tez azırlegensiñ qartopçıqlarnı. A, yahşı, yahşı, maşşalla. Beraber biz tez pişirerik bu aşnıda. Tak, tuzumız bar. Bu emek balaban qazanda güzel ola, ğaliba. Sen doğru ayttıñ, qızım. Tavada degil de, qazanda pişirmek kerek, em avada bolsa, odundan pişiresiñ, odunnıñ qoqusı kire yemekke, o sovsem başqa lezetli bola. Señ qolçuğıñ kelişe, bir ana, mına bu biberçikni taşla qolçuğıñnan alıp anda, qoy içine. Davay, men yaqınca qoyayım. Davay, tüftekli. Kartoplarıñ kesecemiz biz? Aa, sen bizde qazan başına buberni qaştır. Meryem, Meryemçikke aytayım, ne yapmaq kerek kartopnıñ. O da kartopnı ber maña, men anı suleyim. Mana baq, men saña körsetem. Mana, ortadan bölesiñ, soñ üçke bölesiñ. Añladın, e? Oldı, mana böyle keseçikler yasa. Mana bularnıñ episini doğra da, mına bu çañaçıqtı azırla. Ya siz ne yapacasız? Men endi raatlanacam, baqayım sizler ne yapqanıñıznı.
Maşallah. Kartop azır. Azır bolsun, şimdi onda çaresini taparıq. Bilesiñ, ne yap sen? Sen tuzla. A bile tuzla da, qaştır yahşı ettirip añı. Elnen qarıştırayım.
Qa, qasiyet etme, elnen qaştır.
Ya sarımsaq ne vaqıt qoşacamız? Davay, sen endi mına vaqıt keldi, doğru da ayttıñ, endi mına men unutayatırım, yavaş-yavaş. Epsin qoş, epsin. Temizle, bir daneçik qalmasın. İndi ne yapamız, Ferhat ağa? Ana, indi
bu soñuna keleyatırmız, kartopnı qoymaq vaqıtı keldi. Sen, Meryem, yahşı tuzladıñ? Ya. Ay, maşallah.
Ana, kartopnı tegiz qoymaq kerek, er bir. Yani endi dımlanmaq kerekmi? Dımlanmaq kerek, balam, dımlanmaq.
Belki, bekleygende siz bizge bir şey çalasız? Alla qısmet etse, mana şimdi qollarım cuvayım, aş, yemek yağlarını ciştirayım, kemane de olmay, böyle qollarınan çalma soñ bir şeyler çalarım. Ne çalacasız?
İsteyim sizlerge çalmağa adetli, men Kezlev şeerinen bolğan soñ, Kezlev haytarmasın, başından Ağrava, soñ, Qaytarma. Evel zaman men sizge başında aytqan edim, bizim er bir ağır turkıga özün bağlaması, onıñ içün er bir ağırava özün qaytarması bar, er bir qaytarmanıñ özün ağıravası. Mana, men isteyim sizge kezlev qaytarmasını çalma, başından ağırava.

Mına yemegimiz da azır. Soñğı ştrih qaldı. Davay, er birimizniñ qolumız tekarançıq sen sepelez, nen ortasına al qoy. İ tekarançıq sende. Tekarançıq sen qoy. O, dülber olsun da. Endi uyanını men qoyayım. Nasıl yaraştı? Alla qısmet etse, nezette yaraşmaq kerek. Men çatallarnı uzatayım.
Buyurıñ. Sağ oluñız.
A men aysa piten tekaran parlayım. Piti vapşe pıçaqnen doğralmay, qoldan parlamaq kerek. O vaqıt de lezetli bola o. Men dadına baqma aşıqam. Sağ oluñız.
Keliñiz, beraber dadına baqayıq. Suçuqna batırıñız ot meçirin tekaran.